It-tim tagħna ltaqa' mal-poetessa żagħżugħa Leanne Ellul sabiex jitkixxef aktar dwar is-sena tal-kitba tal-poeżija.
Meta ċatt isaqsini l-poeżija kif tintgħaraf minn ġeneri oħra, ikolli nieqaf naħseb. Għaliex filwaqt li hemm l-affarijiet ovvji li jimmarkaw anki poeżija bħal versifikazzjoni pereżempju, hemm affarijiet oħra li huma tant importanti fil-poeżija ma li huma tant importanti f'ġeneri oħrajn ukoll. Jiġifieri fil-verità l-linja fina li tifred il-poeżija minn ġeneri oħra Hi appuntu vera fina, kultant mhix daqstant ovvja. Fost l-affarijiet li jimmarkaw poeżija kif qed ngħidu hemm il-versifikazzjoni, kultant ir-rima, jien ma tantx nuża, ir-ritmu, importanti, huwa essenzjalissimu għall-poeżija, u anki l-metafori u l-ħolqien ta' xbiehat. Imma filwaqt li qed ngħid hekk, appuntu, dawn huma wkoll aspetti li nsibuhom f'ġeneri oħrajn. Jiġifieri mhux lakemm tgħid din poeżija kultant minkejja li kif naraw poeżija sa ċertu punt ukoll nagħrfuha. Il-poeżija Trid ħafna ħsieb bħal kull ħaġa oħra, trid ħafna sensittivitajiet u trid ukoll il-ħin. Jiena nikteb il-poeżija, mhux kuljum fil-fatt nikteb il-poeżija, imma l-osservazzjonijiet tiegħi iva, kuljum imbagħad nipprova nniżżel ħaġa jew oħra. Minn hemmhekk nikteb din ix-xi ħaġa li nittama li tkun poeżija u nibqa' norqom u norqom. Jiġifieri f'dan il-każ irqamt il-poeżiji fi ħdan il-poeżija nnifisha waħda waħda imma wkoll imbagħad rajt illi jingħaqdu bħala xi ħaġa waħda u fil-fatt il-ktieb jinqara anki minn quddiem għal wara anke wara xulxin għaliex hemm dan il-fil illi jorbot il-poeżiji flimkien. Minn idek fina għal komodina hemm tnejn u sebgħin sena nexfin. Idejk, kartzell, pali jfesqdu ġismek b'attiljar għada m'għada migeżżu ruħ, mgħawweġ balena mitluqa max-xatt mitluqa għal riħa. Riħa ta' baħar, baħar ta' nkwiet, tinkwieta fuq kollox. Thea tispjega minn fejn ġejt, kemm ilek li twelidt, minn mindu l-forsijiet ta' ħajtek bdew jitwettqu u forsi ma twettqux u baqgħu mistoqsija mdendla tpendel fuq rasek sentenza. Il-poeżiji fil-ktieb L-Inventarju tal-Kamra l-Kaħla Bdew jingħaqdu ftit tas-snin ilu, issa ili nikteb il-poeżiji mhux ħażin imma mhux il-poeżiji kollha appuntu sabu posthom f'dan il-ktieb. Meta bdejt nara li anki qed nikteb iktar u iktar poeżiji li anki kellhom dan il-fil komuni bejniethom, minn hemmhekk ukoll bdejt naħseb kif jistgħu jingħaqdu flimkien. L-inventarju tal-Kamra l-Kaħla nibet minn waħda mill-poeżiji, fil-fatt, li tirreferi għal dan l-inventarju ta' din il-kamra. Din il-kamra hija l-ispazju li nabita fih, l-ispazju li naħseb fih, l-ispazju li fih dawn l-oġġetti kollha li anke jippopolaw dawn il-poeżiji. L-ikħal ukoll huwa kulur speċjali għalija għaliex huwa anke l-ikħal tal-baħar li f'dawn il-poeżiji għandu importanza kbira ukoll. U allura din il-kamra hija dik li qed tiġbor dawn l-osservazzjonijiet, l-emozzjonijiet, l-esperjenzi, l-oġġetti. Huwa minn ġo din il-kamra li nħoss li nista' nitkellem u nikkummenta fuq dawn l-esperjenzi kollha. Titkellem fuq kif jgħaddi żmien żlugat sa jġibna Żemżem, fuq id-devozzjonijiet, fuq il-keta kobor tal-Ġimgħa l-Kbira, fuq l-istatwi u n-nies qishom statwi, fuq il-kuruni u l-kurunelli, fuq kollox knisja għalik kien, fuq il-frosti, il-fidiferruijiet, il-fanali, fuq il-figolli forsi wkoll, fuq kollox sagru dakinhar tal-Ġimgħa l-Kbira. Fuq kollox tikka sagru, sagrileġġ. Anke l-għajta tiegħek kienet sagra dakinhar. Waħda fl-art u oħra fis-sema, tisma' lill-ġirien iridu jirrepetu u ma tridx tpaxxihom, allura tintefa' titkawweġ fuq is-sodda u żżomm sidrek bħalma kont iżżomm żaqqek bid-daħq. Bħalma żammejtni miegħek meta d-dinja ħassejtha kbira wisq. Iżżomm l-uġigħ fil-pala t'idek u ma tridx iċċempel l-ambulanza ġus għedtlek iċċempilx. Għax jgħidu bina, jgħidu li ġibna l-ambulanza hemm ara li ġrat xi ħaġa li mhux se nkunu d-dar u li fil-familja għandna l-mard. Lehi, iċċempel xejn.